ndike chokwadi murwatsiri ka tikufambira mberi ka nacho chirongwa chedu ka bag remasasi imi kune umwe murume asingaende kumusha e, pamusha padhuzdhuz apa muno muzimbabwe hapambodi kana paspoti asi ndokunogara amai ndokunogara gogo ikoko iye haaende kumusha anzi ndine gore risati ndaende kwamai kwa vako ko kana sei ndikutumirawo asikana ah, aroni chinamira here haaende ega e ah, zvinenge zvisina kunaka zuva nditika rekai tinzwe ka umwe muimbi uyu mupenyu manje haana kufa mupenyu asi kuna kunoona amai haaende ya tingangoti iko zvozvi ndaane nguva ndakuita sekuti ndamedzwa neharare hangu asi nofunga ndaane gore rimwe chete ndaona gore ratombopera ndisina kusvika kunoona mai mhm. asi ndokumusha kwandototi yangu yese kana ndikanhonga kanonzi kai kangu kandisina basa nako kunoku kuharare kundongonokanda ikoko ndozoti kakaenda ikoko kana nguva yangu yapera ndichangoenda ndinosangana netunhu twangu twanenge ndakatumidzira ikoko but kindoni chembere iri kumusha woita gore usina kuendako ichembere yenyu ya ichokwadi ipapo ndo patinenge tichiti nyaya yekusungiridza sungiridza ndoziva zvangu vaimbi tichiri kungoimba zvedu asi inyaya yekubuda nepfungwa chembere hadziri asi kuti tofanira kuziva kuti takabva kupi asi inyaya yekuti kana ivo vabereki vanenge vachitongofunga kuti mwana zvaarova pamwe kuharare kuri kutofaya isusu chatiri kukwarira inyaya yembiri yekunzi ari kuharare muharare mune marobhots mune yese asi iwewe munhu wacho uri kuharare vacho uri kutotambudzika ya ndizvo zvinoitika zvo eh. asi ninika pasendao bets pane tamari kuenda Ah, ten dollars ndinosvika saka unoona kuti hauna twenty dollars yekuenda noona gogo aiwa eh.
aiwa asi havasiri vamai vekukubereka vakatanga mudumbu inyaya chete yekuti isusu tinenge tine pamwe apo nepapo apo nepapo patinenge tichibata asi tofanira kushandisa nguva ndofungana ndinofungana pandiri ndiri kuziva kuti zuva rangu randichaenda ndiripi ndofunga ndiri kuziva inyaya yekungoti xmas yakwana handina kuenda unenge wakatarisirwa nehama kuti ari kuuya ari kuuya iwe xmas yacho yakatarisirwa hauna kusvika indoziva kuti paruzevha hama dzinoungana vexmas nevamwe vabva kure vanoungana vaitotarisira kuti ari kuuya asi nyaya yekuti pamwe homwe ndo inenge ichiramba nekuti takatakura zvakawanda zvakuda kuita zvikuda kuitwa nemari yacho asi handisi kuzokanganwa kuti kumusha kunoendwa pamuda kuenda wamubhokisi hapana pane patichakuviga kukroire aiwa hakuna zvakadaro toenda newe kupi ikoko
vanotongo kutambira vachitoona mwana ane upenyu eh.
Eh. maybe right eh, maybe pane eh, eh, pane umwe muimbi ndakaridza nziyo yako kindon ndobva ndataura nhoroondo yako ndikati kindon akatangira kumapurazi so so so so kusvika he nhasi uno ari muno mudhorobha chichi chikwata vakambokurumbira so munhu yeye ndobva andifonera akati kindon ndinomuziva zveshuwa chakakura tese e, kumapurazi kunoku but kindoni akambonetsana namama wake e, pamwe haasi kuuya kuno kumusha pamwe ndo zvaunotya kindoni wakambonetsana yenda muchembere zvokusvika pakurowana namuchembere mm, hakuna mm, zvakadaro inyaya yekuti vanhu havazive zvinoitika mumhuri asi namai vangu haiwa ndiripo zveshuwa kana ivo vanotozisiva asi inyaya yekuti vanhu vanotaura makungakungwa emanzwira nekuti ini andiziva kuti nyaya yedu isiti macelebrate ndofunga ukaita chakanaka ka mm. zvinogona kusatofamba zvichitaurwa kunzi ndaita chakanaka mm. asi kungoti dwe kakaipa so kanenge angofamba nerunyerepo kupe rwemanyepo hanzi anhonga 5 dollars dai zvichidaro mm. yozobuda ichinzi anhonga 5000 dollars saka vanhu vavari kukudzira zvakashata kuzviita zvinhu chaizvo nyaya yekugara tiri macelebrate tinotaura zvakashata dai kunzi hanzi kutaurwa zvakashata kunouraya tingadai takafasa hatizvishandisi Mm. Eh, eh, eh. Saka yakanyepa kuti kindo dakarowana na. Aiwa, ah, kuna zvakadaro asi nyaya yekuti vanhu vanoitika vanoziva zvinoitika mumhuri ndo varidzi vazvo. Mm. Asi panenge pasina zvakadaro, vanhu vanenge vachifamba nedaka rekutaura sina tinosvibiswa.
Kintoni Cement, Kushinga Stars, kuwirirana kuchengetana. Nhau yekuda kusvibisa macelebrity siyanai nayo, kuda kusvibisa Kingdom imimi. Kuwirirana, kuchengetana, kuwirirana,

hongu eh, zvakaitika asi ini semunhu achiri kuzvibatira kuzvitsvagira ndakangoti a ah, e, eh, zvemaspika hazvo hazvina basa asi chakandibata ndechekurwisana nei nenyakutumbura e, eh, chokurwisana nei naamai izvozvo zvakandibata
mchembere ichokwadi kuti vakatosvika paukuvara cheko cheko eh,
ini semunhu ndinoti ndaandisingagare nawo pamusha eh, izvi zvainge zviri zvei zvekuudzwa nekunzwa
zvakakubatai sei imimi eh, semukoma amusikuona kuti apa ingozi here kwete kuna kindon asi kunemi mese vana nevana venyu inini zvakandibata zvisingaite nanhasi ndinoti ndikarangarira nezvazvo zvinondibata nokuda kwekuti izvozvi ndichitaura ndanga ndichitaura kuti ini e, ndini mukoma wana kingdom pausere wa- mukuzvarwa asi ndine mukoma zvakare mudzinza redu rose nokuti ini zvandiri pano eh, mudzinza redu eh, tiri wa- wanotosvika chi kuma 15 vakomana
maswaza kuofisa muringisi eh, pachitaona pazviri kufamba zekiya umoyo bwana wangana wenzo dzikuenda kwanji kumweko kwako zaka zaka zakaria mataura kudz uko hamuna zviita

ndiposo urendo wa bambo shingira itapomwa abrahamu moya naiyewoka aripo ari ti zvake abhemani manzi babamaka ustoni riji muriko manuwe mazhambe na blessing zinu anzi tiripo apa chimuti ipapo adhija umali pamarondera apo afungai beta naagnes beta sikangano zvakare alex nyongoro apa dankeni apo namandebvu samora ngoni munemo

hanzi adhakwa manje akati ndinoda maspeaker danoridza magitari uko ndipei maspeaker aiwa unandipondesa pana pana seku nemukoma wako zvikanzi hakuna zvakadaro ndotokutanga kukupondai ndini mukaninyima maspeaker iyayo ndipei maspeaker zvikanzi handisi kuzokupa maspeaker zvomore simbi pomba bvu kutyora muchembere asikana wakomana imi asi azviramba asi mukoma azvitsinhira ndakazoona gogo wacho manje ndakaenda kusenda wabhesi ndikati gogo mukomana akapedzisira kuya rini kunoko kindon mm. eh, wakuwane makole wane makole
imimi muchinzwa nemukoma wake charisi uyo anoti nhau iripo ndeyechi sei asingauye kumusha hameno yeka kana kuti kusaziva kana kusafunga mm. nekuti kufunga nekugara so munhu unogara nandangariro nditi eh. iye yeah. kurangarira kwake mm. ndakangonzva kuti ari kuti amai ngaandiregererewo ndakatadzira asi kutadza kwake akandirova mbabwe
mbuya mbabvu shuwa ya pasina amai uyu mubvana kwasiya ichi ndiye wakatotakanutsa kufa kwangu kwandikaita nekundira mvura ndakamkwirira dare kindoni daruwe
akakurowa ime aita seambuya apo akanga afira nge loud speaker hanzi amai ndipei chiround speaker ndikati dzibhendi kupi kumisheni ndakaramba ndikati aiwa chini ichi ndichemuridzi ndandasiriwa nenge namkoma mm. kuti chengetai chengetai musape munhu hmm.
iye ndokuti ndipei mukurambire chii mukurambire ah, kubva wazotora chisimbi mm. yanhondo yeah. ine yowe ndafa ababa ah, vakachiri vapenyu pano pamusha pano mm. wabaya amai vako ini amene zvandikazoita ipapo ndakafa shuwa ndikuzoti mubvana uyu wasiya wandisiya kupedzesa mm. teke mvura kundidira ndisingazivi mafenda ndafenda
ndakazoti tiitongei nyaya kumasabhuku akati inoenda inaye darwene darwene mm. ashuwa ah, ni darwene muye akamutambira akapinda muchitokisi mm. chindo mm. tikazosvika zuva ranhasi chitatu ndee mm. wakapinda muchitokisi kumutonga uyo amai vake uyai baba wake uyai e, sisi wake wakazoonetsa aripo akati ndiripo ndikati wakazobaya sei amai ali muchitokisiti achioneka paya ulaiti njira akapikira kuno kwedu wakaya kuzopika akatopika ah, akatogara mazuva aya akamuchaja zvanzi kuno taziva kumutonga endai naye kwa kwenyu mm, anopikira ikoko anopikira ikoko mm. kana ndiye mukamubvunza ah, wakapika mazuva aya akamuverengera yacho wakubva ashandira kupe, kupedza paakazo ipapo ipapo kendo nokwaita kachigumbu kake Hama Jay vangandipinzi nchitokisi ini sona manje mbabvu wandikuwadza ndoita sei mwanangu asinge wakanditsvagira musha loud speaker chairo ndora ndakatangira iroro
ndora ungandiurayire ndora ungandiurayire chete loud speaker isiri yako isiri yako mm. yankoma mm. kana ndiye nkoma ukamubvunza shuwa kuti manga machengetesa amai here anokudairai kuti shuwa shuwa shuwa ndiyo ndiyo kana ndiye wakainzva ichingodaro kuti loudspeaker iye amai wadi wabaya amai chiti saka imimi pamakaenda ku, kuchipatara zvakanzi chii kunivheneka kuchipatara akati o oh, mbabvu yenyu yakaita umambara yatyoka yatyoka hmm. akati o oh, imwe yadirika yechipiri hmm. ndikati o oh, right haa ndakaita mazuva ndichiita chininunura chindinunura asikana vemuchipatara vaye akati ah, imwe inenge yatamuka yanga yaita kakudhirika oh, baba wake ari kuno kumba achimenyamenya achiuya achizondiona achimbeyambeya achiuya kuchipatara achizondiona kusvikira ndabudisiwa handina futi kuzoita futi kana kuti chigumburo naye ndikati oraiti ko ndingaite sei zvaari mwana wangu ndiye wakanganisa iye ari kubvuma kuti shuwa ndakaatadzira amai ndipapo ndipapo handina godo naye ne kindura
saka iko zvino izvi mbabvu yenyu haichakunetsei mazuva ano aiwa haichashupa mm. kana hainetsi kana asi mazuva acho iyayo pazvakaitika ipapo zvakakurwadzai kuti mwana wangu wakubereka ha zvakangoitikawo mm. iye kusvikira akazobvuma yega kuti andi ndakatadza simusha uno ndewangu shuwa mm. ndakatsvagira amai amai vacho ndivavo manje ndavakuvadza pamusaka paizvozvo vanhu vese ainditonga mhosva yacho aiti kindoni wakatadza Kingdom wakatadza mupfuma kutadza shuwa ende kataiwa ine nemwana wangu kana kuti ndakakumbira kwamunhu ndakashupika naye nega vanhu vakandibvunza ndati aiwa mwana wangu anga akakoliwa here gogo ah, aiita izvo akana ah, eh. anga sina anga shungu yachi yechiraudi speaker iyoyo yekunoridza mabhende koko magita ari kumisheni chete hmm.
saka imimi eh, amuna kumuudza kuti ndoda kuti undilipe undibhadhare nda ingozi kai ah. amai eh, ingozi eh. ingozi zvayo iye ko kana ndiye anofunga asi munhu unobvunzo sano kuno vamwe ameno pamwe iye achazobvunza manje anozolipa guva asine ndiripo ndini wacho asi mimi akauya akati amai ndakuda kukulipai munobvuma eh, ndinobvuma ndikatora sabhuku wangu ndikaisa apa ndomuudza sananguro yacho iye anoiziva sabhuku mm. ndomuudza kuti nyaya iyi ndiyo iyeiye kukwala kwangu kwese vanhu vese umuno muvhereji yakwedu akazviziva